my people una do una do una wey don dey come my channel before welcome back if today na the first time wey dey reach my channel say na today be the first time wey dey take your two kurukuru eye see me na be this welcome to my channel my name na soma make before i continue today video make i remind una you see that red button there wey dey write subscribe click that button make you subscribe after that make you click the bell sign so that anytime wey i upload new video you go hear the kpa notification say i don upload new video eh na so na do well na do well you know why i dey laugh somebody leave me comment say someone since i someone since i subscribe to this your channel that kpa notification wey you dey talk i never dey see that kpa notification wey you dey talk i never dey receive am.

this thing dey my this thing dey my mind i bin wan do am for the other channel sometimes e get some things wey dey make shame catch me i no go wan do am for that side i go say me i come do am make e be say na only we we sometimes but sometimes sha i fit still i no know i fit still go do this video for the other channel later wetin i wan talk about you see as our education see as our education be for nigeria such education be for nigeria wey even as the quality of the education dey so bad some people still no fit afford am we know many of us know the other time wey one small girl wey e teacher dey chase am for school because they say e no pay school fees abi e no pay wetin that girl wey come later dey popular wetin dey even call that girl sef i don forget the girl for warri wey dey even come show the school wey dey dey chase small pikin i say this one na school eh standard of education dey so e dey so bad the time wey i go school how many years ago e be like say that time we say quality no still good but if you dey still look back e be like say that time say better pass na you dey see as things dey worse worse wetin i wan talk about i wan talk about all this our oga patapata dem for government wey wey be say na dem dey in charge you dey hear yet they no fix the country they no fix the health care uh, health they no fix fix health care they no fix education they no fix all this problem

make your pikin get good education na better thing i don do video wey i tell una say this abroad wey i come as i still go school e help me you dey hear e help e help me no matter wetin you go see say i dey tell people say our people wey dey abroad if you get chance to go school go school e go change your level na me dey tell you even if you wan do business if you fit go do some kind part time courses just to brush yourself up na me dey tell you i know many of our naija people wey be say okay i don talk am no be everybody brain fit carry school make we talk true some people say they fit say if they go they no go ever understand make i talk true because no be everybody you understand but if your brain go fit carry am go the small one wey your brain go fit carry say you no fit dey fear say you no fit pass exam no be all of them be big big, big school some dem na small small school uh-huh. me i go university for this abroad you dey hear. Mm-hmm. This university wey me I go, to say na Nigeria, I no even sure say I fit go because when I dey Nigeria, if you see when I write my jam, if you see my result, my result dey good, but you know I no get money to you know i no get money to i no get money to bribe enter you know say bribe come too much everybody dey bribe to take enter university that time i no get money to take bribe no go school one of my eh, one place i come dey work as sales girl the neighbor for the shop the girl e get less point than me the girl enter unibe go dey do law i dey look when the girl tell me her point i shock i shock when the girl tell me her point papa e papa bribe to put her for school i no fit go for abroad now i no bribe anybody i go write my exam as i pass am when i say i pass am eh when i when i say i pass i pass am throw away one time i go do nothing no bribe nothing as long as i get my school fees i, I you understand pay your school fees do education you know na- you, you dey hear me but for nigeria many poor men children no fit go school even the ones wey dey still manage even the ones wey dey still manage enter strike go strike ooo for how many months

university too no be congratulations. you know say good to the wish people e good to the follow people celebrate i celebrate with them but what i wan talk you see that thing wey good for them e good for everybody as education good e good for everybody shey you dey hear e good for everybody you see as the country be dem no fix anything for that country education na problem but they go put their own children abroad shey you dey see the same thing health care na zero when dem sick dem go fly abroad why our people still dey inside the the mess as the country be they live am like that their own children go dey go abroad go dey go get every best thing for this world the country where they be presido for inside other people just dey manage other people just dey manage i even shock when i hear say i even shock when i hear say some naija na na ghana dey dey go university and na we be giant of africa na we be giant of africa wetin i wan talk again be this e never reach i no know say you know say our country all this kind thing e no possible but if you think am eh e no go good if wetin be na opinion me i think say eh maybe if they fit if they say wey dey wey they fit take ban all these people wey dey government make dem ban dem say una no fit send una children go abroad una no fit go hospital abroad say una must manage am as e be if to say we fit do that kind thing by force by force maybe dem for fix our country abi wetin una think wetin una think eh wetin una think you go see ordinary person you go just get small injury one shebi that day na say one one woman wey dey say dey eh, eh, dey dey say dey rush person dey rush person go hospital dey enter hospital hospital no get oxygen ordinary oxygen hospital no get when dem sick na one flight boom dem don reach dem don reach eh, abroad

i wan man i go university after you finish university anything wey wan take your life do na you sabi but i wan make sure say una get go university because i know how university education dey fit change person even for person mentality na make i dey tell people wey dey abroad if you get the chance o because i no dey tell everybody no be the same if you get the opportunity to go school go school you go to some naija people wey don dey abroad for many years they go see oyibo they go still dey shake because why maybe they no they no get liver schools sometimes dey give you liver abi how una see this matter eh e, education dey change person e dey change person see as the country be now if you dey think am reach tomorrow they no dey the thing eh you know say me now e no affect me but sometimes you know for this life you no go say because something no concern you you no go talk put even when we dey talk put you understand even when we dey talk many of us wey dey abroad many of una dey watch me for abroad i surprise oh that other last video wey i do abi shebi na last week abi which day i do one video wey i ask una the one wey i cook

many people wey dey watch me for naija i surprise o oh. i really surprise what i no know say person dey watch me from india different different culture wey dey dey mention as i dey say eh internet good o oh. e good internet really good mm -hmm. so but many of our people wey dey watch me dem dey abroad many people still dey try to comot for that country every day people dey try to comot why dem wan comot because dem dey look that country no headway no headway eh no hide way so me i feel say if dem force dem say una no go carry una children comot for dis country una children must go school for dis una children must go school for dis country una must do if una sick una must go hospital for dis country anything wey do una family una must stay dis country i feel say by force by force dem for improve am but think am na no matter how the country scatter reach no matter how things maybe see reach and how they talk am no matter how things spoil reach e no dey affect dem why they go bother why they go bother when e dey affect them? their life just smooth anything wey dem want na one plane they don reach where they dey go how e go take how they go change na so i think how they go gree change am but if you say na by force say dem must dem for change am by force dem for change am by force eh i no know i watch that like i talk when i see all those picture of their children say dem go school abroad na so i congratulate dem o god know say for my heart na good thing na good thing but those good e- that good education wey their children dey receive wey their children dey go receive for abroad e good for other people children too even i no talk say make dem send all the children abroad but ah make dem send ev- all the nigerian everybody for nigeria send them abroad no be wetin i dey talk our country make dem still improve am make our children make the children for nigeria at least fit still manage the one wey dey for ground so my people wetin be una mind wetin una think about this matter make una put make una leave comment for comment section below my people make we discuss this thing we know say we no fit change country but at least make we dey still dey discuss am small small na so i see am o na so i see am my people e be like say i go end today video for there eh una do well so una come watch my video until next time my people na bye bye you na bye bye.